tokwaseuka mhofu seamwa
aiwa tinogashira shanza vazukuru aiwa ka nguva yange yareba ndofunga tane makore ange maviri zvisina kunyatsosangana saizvozvi so ndipapo chaipo aiwa nguva yanga yati rebeka kunyange nevana vanenge vakuti ako ah, sekuru varipi sekuru varipi varipi vari papi zvivanzwa nekukutsvaga ipa youtube asi ah. namba dziripo manje ndo dzakare dziya eh, saka munofanira kuti munyorerwe dzimwe namba ka itsva eh, modzisa ka kuti vazukuru vazive kuti aiwa Sekuru vane imwe nhamba itsva yavainayo
zvekare sekuru vakachinja kwavakugara eh, vakachinja ikoko pane imwe nzvimbo asi aiwa sekuru vari padhuze havasi kure eh, kwere vari kubatsira saka nyaya hombe ndeyekuti vazukuru vazive kuti sekuru havasiko kudhanuni ehe sekuru vakuwanika mukailicha
Mova matotaura kane address asekuru. Oh, ah.
Kukura ka? Eh. Reta eh, uchikoshiwa. Eh, vazukuru munouya kunonzi kukailicha kumakaya. Eh, address 22 760 Cassius Mac Street, Mandela Park. eh, ndo pari kugara sekuru iko zvino muuya ipapo muchibatsirwa vazukuru musatye inzvimbo yakasununguka chaizvo kunyange pekumisa ngoro dzenyu dzemoto paripo dzinenge dzakachengeteka saka musatya zvenyu ipapo kusvika Sekuru vari kuwanika eh, havachazi e, chete kutanuni vakuno kumakaya. Aiwa tinotenda sekuru. E, sekuru tokumbira kuti mumbotitseketudzira matambudziko ari kuuya nevanhu mazhinji pari zvino uye dzimwe nguva kune vamwe vari kunze uko vane matambudziko asi vari kushaya kuti vobatsika sei kupi umbotipowo zvidimbu zvidimbu ya e, inyaya yakanaka muzukuru yauri kutaura e, mubvunzo wako wakanaka chaizvo e, zvizhinjisa semazuva ano atakatarisa nawai e, vazukuru vari kuya vachichema sekuru imba yangu yadai sekuru imba yangu yadai e, chinhu chikuru chiri kuchemwa nepwere mabasa pwere hadzina chi mabasa saka mukushaika kwemabasa umu ndomuri kuzonokonzera matambudziko ekuparara kwedzimwe dzimba saka ndakatarisa nyaya zhinji dziri kunyanya kupinda mumatare iko zvino inyaya dzepwere dziri kumhanyisana kuti dzogadzirisa sei asi hazvisi kugadzirisika matambudziko ari kunyanya kuuya ari edzimba mukuedza kugadzirisa chino nechino chechivanhu imba imwe yatoputsika saka matambudziko edzimba ari kuya akawandisa toteera zvekare matambudziko tine mazhinji tine vanhu vari kuuya vanenge vachida kurapwa maronda e, mamwe maronda acho Haazi maronda anenge ari ekungobuda oga vazukuru. Maronda mazhinji aveko ave kuteerana zvitsinga, kukandirana zvipotswa. Saka mishonga isu tinayo, kwere dziri kumanya dzichiuya kuno todzirapa nora. Rimwe ronda rinenge risingangodei chipatara badzi, renge chida kuti unge uchidya miti yedu yekare unogona kutoenda kuchipatara kune vamwe vari kutouya vari kuenda kuzvipatara vodzoswa asi tiri kuvarapa achiita zvakanaka saka vazukuru vane maronda ekensa vane maronda anongonyukira manyukira vane maronda chaiwo ekukuvara chaiwo ronda rimwe rinogona kunetsa kupora riri rekutokuvara tinorapa zvese izvozvozvo zvichipera
Aiwa, tinotenda Mhofu Museyamwa. Todzoka pane mumwe mubvunzo uri kubvunzwa nevazhinji sekuti nhasi mhepo dziri kuuya dziri kugara pavana vadiki asi ana baba nana amai vari kuti ah nhasi susu takunamata takupinda chipostori e, panofambiswa sei pakadaro zvekuti vabereki vari kuramba uyezve kuti mwana atenge mafuko evakuru patsika dzedu zvinenge zvichinzi hazvisiri izvo saka panofambiswa sei e, pwere dzozvifambira sei nhau dzakadaro
wabvunza bvunzo rakadaka bzukuru wabvunza bvunzo wakanaka chiri kuita mhepo nhasi dziuye dzigare papwere dzisagara pavakuru ava vakuru ava vane ubatwa neuchejeri hwakanyanya tsvida yekusviba kubata biwe zvimwe zvanza zvatobata zve zvakatobata ropa saka vakuru kana vachibva kunyika dzibu vachiuya vanosvika mugara havo papwere ichakachena isati yaziva kubata mishonga ine ropa isati yaziva kubata chipi nechipi chinokonesa matare ndo mhaka muri kuona kuti pwere zhinji ndo dzaakupoterwa vakuru vari kutsvaga pakachena mhaka vanenge vari vakuru mukati memusha vari kuvanda kamumakereke umu kumhanyira kumakereke kuona vachiramba sezvauri kutaura izvi ende vari kuramba kuti hati hatigadzire zviri izvozvo zvaiva zvevanhu vekare asi vanhu vekare ndokwavakabva kuvanhu vekare ivavo saka havachade nekuti vari kuziva zvavanenge vakabata mukati memaoko madzibaba enyu vanenge vachiziva kuti zvatakabata izvi ndo zvakasimbisa kuti ndigare magarira ndakaitani saka anoenda akaonovandira kumakereke ende ukatarisa vanhu vanenge vachidaro vanowandira mumakereke ekuti munenge muchitoitwa zvemweya asi vanenge vakaenda vachitozikanwa kunzi ava ndo zvavanoita izvi voti takarega vohwandira ikoko asi kwavakabva uko havana kurega uko vari kungodzoka vachibata basa ravo saka kuti muchiita chinoona mukati memusha pwere ikapoterwa nhasi yaakutoona mukati memusha saka pakuona kwayo mukati memusha apa ndo paakunzi aiwa kai yachenjeresa pwere yakurohwa nhova saka kuti pwerei kai ipiwe masimba mukati memusha hazviite nekuti mumusha umu kamune zvakabatwa zvisingade kufumurwa saka vari nyika dzimu pavanouya vanenge vachida kuti musha uchene saka kana vachida kuti musha uchene vanenge vachiona kuti aiwaka pane uyo akabata kuti vachienda ipapo havachaende vakuenda pamudiki mudiki uye kuti achigadzirirwa zvaakutora nguva yakareba nekuti mukuru ndiye akabata anofanira kugadzira nhau idzi mukuru obva avanda mukati mekereke vari kunovanda nezvinhu zvavo kuti zvisafumurwa nekuti vakauya vakabatsirana nepwerei nekukasika pwerei ichawana masimba evadzimu kana yawana masimba evadzimu yaakuitei yaakuchifumura zvinhu zviri mumusha zvavasiri kuda kuti zvifumurwe zvinovararamisa saka ukatarisisa kunyanyanyanya nhau dziri kuya mukati mematara ano e, dzevana vari kurwa nana baba vari kurwa nemadzisekuru e, kusvika pakutotemana nematemo nenhau dzekuti ngatigadzirei chinyakare chiri pandiri nekuti mwana ndiye anenge achirwadziwa asi mukuru haasi kugona kugadzira nhau iyi nekuti ari kuziva kuti iye ndiye ane zvaakabata zviri kutsikirira midzimu yemumusha zviri kutsikirira upfumi hwemumusha hwaive nevakuru kare zviri kutsikirwa neurombwa hwake iye ndiye akaita upambi akabva azvita zvake iye saka ukati uchimuti uchi chiya utiitire izvi anenge akuti uda kuti tifanane kana kuti waakuzova mukuru kwandiri nekuti unenge wakuona zvese zvandinoita saka nhau ine vakuru ava ndeye kusada kuonerwa zvavanodii zvavanoita vanoziva kuti vadzimu vakauya vakagara pamwana uyu vakasimbiswa panoonekwa zvakawanda saka nhau hombe ndeyekuti vana vari kugarwa nemhepo venyika dzimu kana uchigarwa nemhepo yenyika dzimu haufaniri kudzungaira kuti nhau yako yofamba sei asi kana uchigarwawo neimwe mhepo kuda kuti vakuru ivo vanoramba vakanyarara saka chaakudiwa ndechekuti ngatichiteerai gwara ratie taakupiwa nemasahwira ndiwo saka kwakaunzwa masahwira nokuti kwakazikanwa nzi kunana baba ndururani ka dzisingade kugadzira nhau dzechivanhu idzi saka sahwira ndiye akuita basa rake ochishandisa mishonga yake yaishandiswa makare kare pasi kudzikamisa kuti kana aruya anovirima anoti andida andida obva aita hondo odzikamiswa nhau dzoitwa kana achifumurwa ofumurwa zvinoitwa nemasimba evari kunyika dzimu saka ndikuti vari kunzwa uko musatya kuchiita sei zvinhu zvangu zvisiri kufamba sei ndisiri kusvika pakubikirwa sei ndisiri kudii vasekuru vari kukubatsira changamire ivavo ngavakupe simba rekuti ukataura kwavari kuti ndoda kuti tiite zvakati vanozoerekana vazviita unotoronga iwe wotosumuka ukaenda wototi tauya kuzoita basa i hakuna anosvikoramba ibasa raasekuru vanoku vachibatsira pwere saka madzisahwira ari kunzwa kunzwa atiri kukurudzira kuti ngatibatsirei pwere kuti dzisaremerwa nematara aya nokuti kune inzira inokwanisa kuti iitwe usati wasumuka kuenda mukati memusha kuti wakunobikirwa mukati memusha unobikirwa bira nasahwira sahwira anokubikirawo bira mukati mesango kana mungava munhu mba yakewo akubikirawo bira riya apa dzimu rako simba rekuti pawava kuchinoronga nevemusha ndo vakuchitenga mafuko akakwana saka chinotanga kuti dzimu rekwako ripihwe simba rapihwa simba wochisumuka wochinotura nhau yako zvakajeka mukati memusha vanogunguzika vachiramba kuitambira vacharamba kuitambira asi inenge yasvika mukati memusha pachaita vaviri vatatu vanenge vabata pakaita vaviri vatatu iva vabata kunyange vasiriwo madzibaba ari kudiwa mutambo unongoitwa pamusha madzibaba acho vasingadi pwere dzinoturira kana raramba sahwira aripo iwe muridzi wedare uripo woturira kuvadzimu wako uchivaturira naivo vacho vese varamba Saka pamusoro imhofu tombodzoka nemubvunzo wemutupo wenyu uyu wakazopatsanuka papi uye wakatangira papi kuti muzonzi ana mhofu museyamwa kozoita ana mutenhesanwa nemamwewo vakadaro daro zvichingoenda zvakadaro
handida kuipa muzukuru bvunzo wako bvunzo wakanaka chaizvo Eh, vazhinji vanotsanangura nepawo vamwe vanotsanangura nepani nepawo asi pakabvira nhau huru anova nyashanu ndiye abara mwere dzese idzi mwere dzaabara idzi ndodzazopa mipatsu yose ipi mipatsu yose iyi vachibvira zitateguru ravo mbiru ndoranga riri zitateguru tiaidzi mbiru ndoranga riri zitateguru ravo kuchizouya nyashanu nyashanu ndiye abereka pwere dzinovapweredza dzinopa mupatso kuti ini ndiri vhura mai ini ndini musiyamwa ini ndini mutenhesanwa ini ndini mufakosi nhoroondo yakachibvira pabarwa mwana anovavhura mai mwana akabarwa nanyashide makaranga riri bari kaka mwana abarwa nyachide mukomana mukuru wanyachide ndiye vhuramai zvino vhuramai wakanoberekwa wakaita musuope ndiye vhuramai akaberekwa ari chii ari musuope uremaka unongouya wokubarwa nani wokubarwa navo asi chinhu chinokurudzirwa nekuti Munhu akasikwa akafanana newe asi ane urema adzi. Zvino Nyashanu akati ah, rino izunde ramambo dove mundionere manenji andaitirwa nyaya chide vandibarire murungu aiva manenji kubara mwana murungu muchena akadaro vakare kare zvaive neuyerwa hwazvaireva hwazvaitonogarirwa pasi zvotiurirwa kubvunza kuvakuru kuti kune rakapotseka here zvino samambo wakataiwaka zvino anyachide zvamachibara uyu wamabara uyu mwana handi wani handi wangu chisumuka wodzokeraka ndokudzokera ndokusumudzwa nemachinda ndokunoperekwa kumusha kwake ndokwakakurirani vhura mai uyu akura akataiwaka amai baba vangu varipi ndokureverwa ndo nhau yakaitika mwanangu kuti zvisvike pakuti ndiuye neukuri nemusha nomadzisekuru zvikanzi aiwa kaende uda kuroora zvino kana ndakuda kuroora ndinoda kuziva kuna baba nokuti makare kare mwana waiti kana wakuda kuroora unonoudza baba kuti aiwa baba ndakura ndakuda kumbobudawo chi gota baba uchikutendera vokusungirawo kanhava yepfuma shomanana yavanenge vakusungira kasepukere inenge yati yoda kunowana inenge ine payo payakasungira kuti baba ndakasungira apa chindiwedzeraiwo baba otinha kang'ombe otinha makwai mwana woenda unowana saka senzira yakare mwana akasumuka audzwa namai zvikanzi aiwaka ini handingaende ndinonourayiwa muzunda ramambo ndakanzi handidi kuonekwamo nerandakaita iri asi ndiwo bambo vanhu bambo vako mwana ndokutsuka ndokusvika kuzunde akati changamire ndauya ndini pwerenyu baba vakati ndiwani akati "Ah, ini ndini vhura mai uri vhura mai pakuti kudini zvikanzi ndiri mwana wenyu mhofu musiya zvikanzi ko mhaka yei wazouya nezita iri rawauya naro rawazvipa iri rausina kupiwa mumusha muno zvikanzi ayu zita iri ndakarida maka ndorinodudzira kukura kwerudzi rwenyu baba ini sepwere yenyu ndati ndikudze rudzi nerimwe divi saka ndauyawo sepwere yenyu kuti kana munoitwa munondisungira mondisungirawo ndiwane kunodii kunokudza mhuri ndiri kune rimwe divi asi zivai kuti ndiri mhofu ndiri mwana wani ndiri mwana wenyu asi ndazvipa zita ndikazvipa bandiko rangu ndakuenda une rangu divi ndiwanewo ushe sehwamuinahwo nhau yavhura mai yanga iri yeushe ndakuenda ndinowanawo ushe ndopaakazviti vhura mai kuti vhura mai zvorevei pwere zvaidudza kuti ipwere yakarambwa mukati memusha ikanokurira muivhura amai zvino paakakurira muivhu ramai ndipo panobva kuti vhu ramai ivhu rani raamai ndiko akakurira ndipo pakabvira kuti vhu ramai asi imwe nhoroondo inenge yorehwa nepwere dzisingazive nhoroondo iyi zvakadzika dzinenge dzotaiwa hanzi akatiza nemukadzi wababa Kwete kwete. Ndosaka akazonzi vhura mai. Kwete, handizvo. Vhura amai zvinoreva ivhura amai ndoo rakakurira pwerei. Zvino akati ndaakunzi vhura amai ndokuenderera keudivi ndiye seke Seke mutema vhura mai. Akasekwa ka ndosaka akazviti seke mutema akasekwa urema hweusope hwe akataiwa ndini seke hangu asi ndiri mutema kuti aiwa hure mabadzi uyu asi ndiri ganda dema sani semi seke mutema vhura mai touya ana mutenhesanwa zvinopweredzeka tichangaka pakugovewa kwenhaka yababa ndopakaita nhau zhinji apa ndopakabvira imwe mipatso yakazoya mizhinji mufakose ndopaakasvikaoka yagovewa kavanga vava vana vezasi zvino ndo paakasvika kanhaka yagovewa akati zvino ini baba ndakabva mukati memusha muno nemarwo aivepo pakati pevabereki ka kune vakavana mai vane kurwa kwavanenge vachiita ka ipo paya chinyararire ndo rakasuduruzoka mai vamufakose uyu vakabva vatsvaga udumba rekupotera Zvino mwana akati, Nhaka yababa yogoiwa ndoenda oga. Akati, Zvino baba, ini zvandakabva pano ndichiita sendinoraramisirwa mukati mesango ndiri mwana wamambo ndakafaka rose iri ranga rakafai nhasi ndaenda kwandaenda uko hakuna chandaona madzisekuru ati wakura chidzokera kwabambo wako wowane munda uwane pekubata zvino ndadzoka nhaka yese yagovewa saka ndoita sei zvikanzi ndaita mufako wose handina kwangu kwanine chandina chandawana ndaita mufako wose zvino musiyamwa ndiwo mbarume huru ndo imba huru yamhofu musiyamwa ndobhabva dzinderesei Kana mhofu yemukunu shava musiyamwa ndodzinde guru ndopazobva pweredziso dziri kupatsuka patsuka dziipatsuka patsuka vachizvipa rupahurwani hwavo zvakabvira pakugovewa kwenhaka mumwe nemumwe ndopaakawana ake mazwi Ndipo pane nhau eh, yakakonzera kupatsanuka kwaisava kunzwanana kwakavamba kuvapo kwahosi nemudungwe wake wananyachide pakaita kusanzwanana pweredzi hungo parume huru dzikapatsuka patsuka dzichizvipa zvidawo zvadzo kududza kuti paichekwa ukama mwana aiti kana obuda akuenda kwaari kuenda anenge atogura ukama kuti inini ndaakutonzi mhofu yakati kududza kuti pwere yavo koi nepwere yavo dzinotowanana ndokukudza rudzi kwavaireva vachienda nhau yakazova donzvo rekuti tiri kukudza rudzi kuti ingoramba iri mhofu imwe chete asi ine zvidawo zvaizvokuzvemupatsurwa zvinova zvidawo zvavaizowana kuti vawane kuwanana nokukudza rudzi
tinotenda mhofu mumwe wemibvunzo yatiinayo nhasi ndewekuti kupinda mumwedzi wambudzi E, tinonzwa zvichinzi kune kuvharwa kwematare nekuvhurwa kwematare e, mungatipowo here muchidimbu kuti zvingarevei kunzi matare avharwa uye sei vanhu vakasarudza kuti mwedzi wambudzi ndounovharwa matare
kana tichiverenga gore muzukuru mwedzi wambudzi tichienda kumwedzi wazvita mwedzi wazvita hatiuverenge kana taakuverenga pachinyakare chedu mwedzi wambudzi ndiwo watinoverenga unova mwedzi unogarwa matare enyika dzimu nemapandiko nemapandiko akasiyana emarudzi nyika dzimu inenge yakagara ndonguva yainorangana ugarwa hwepwere madzudzo ari kutambudza pwere pachimisikidzwa dzinza nedzinza richimisikidza madzudzo epwere dzani dzaro ndiwo nguva yekuti kana kuine rimwe chete nerimwe chete rawakakumbira kubva uchiri vamba gore kusvika wasvika mwedzi wambudzi kuroti rese rawakakumbira rakasatirana nemhinduro muchinopeta mwedzi wambudzi pamunozurura matari mhinduro dzako dzinofanira kunge dzavapo ndonguva inenge yakazorora nyika dzimu kutsika pane rino pasi kubata matare mhaka kunenge kuine matare makuru anenge achiitwa kududza gonhi rekuno rinenge rakazarirwa kune gonhi rinenge rakazarurwa rimberi raakunoturwa ka mhondoro dzekwenyu nemakombwe nemasvikiro vaakuturirana nhau dzaisangana nepwere mwaka yose kusvika mumwedzi wambudzi votsvaka ka nzira yekuti zvino zvapaita dzudzo rakadai rakadai rakadai ratiri kuona iri riri kuita seriri kunetsa kupera kupwere ndonguva inenge ichikurukurwa nhau dzimwe chete pavanodzoka kubva kumatare enyika dzimu avanenge vakagara kunoti pavanodzoka paye muchizarura matare ndopaakutanga kurapwa zvimwe zvanga zvisingarapwe zvanga zvichiramba kupora nezvimwe zvanga zvichiramba kuzadzisika mukati memasango moona zvaakuzadzisika mazarura matare mhaka pamazarura matare apa vakuru ava vakanouya negwara nemitombo inokwanisa kupedza madzudzo amunenge makachema ndosaka chinzi kune nguva yekuzarirwa kwematare kuti vakuru vambonowana nguva yekugara matare vachiturira dzose nedzimwe dzamunenge musina kuno dzinenge dzisina kunosvitswa kuti dzimwe vakaka vanomhanyira huru huru dzinenge dzichimhanya dzimwe doko idzi ndopadzinenge dzakubvundunura dzose dzoenzaniswa saka inguva yekuti vakuru vanenge vakazorora kuti vadanwe kuzorora kwavo hakuzi kuzorora kwokuzorora asi kuti vanenge vaine rimwe bandiko ravanenge vachienda vanenge vakazorora kwamuri kuno nekuti havagone kuti vauye divi rino voenda diviri nenguva imwe chete vanouya vokohwa matare ose ari kudiwa pamwaka yose ari kuchemwa nepwere kusvika mwedzi wambudzi wasvika voenda vonorongedza kudari zvopatsanurwa vopatsanurwa ikoko wochizowana chekuya vachikupatsanura imakuzarura matare saka inguva yavanenge vasingade kukanganiswa ndosaka pachinzi ngapambomira nheuriro dzinenge teuriro ngadzimbomira Vano- vanorwa vanorwa vanorwa mapira vanodii vonzi imbomirai vanoda kudzora va- vanoda kudzora mu- munhu mumusha kurova guva mbomirai zvese vanoda kuwanikwa imbomirai pwere kuti dziwanikwe mhaka kuti uwanikwe chinyakare ukaona watowanikwa kana gwaranga yawanikwa kana kuti homba rimwe waenda kunowana mwedzi wambudzi mese mune kodzero yekusungwa nemutemo wechinyakare nemadzishe nekuti mashora ukaonekwa waita zvese hakuna chinonzi hanzi tazoenda kunoripa iko zvino taa kunzwa mamwe manenji atiri kunzwa kunzi munhu anonzi vaenda kunobvisa mombe kwamambo kwa yekuti vaite bira mumwedzi wambudzi mambo haana chaanoziva mambo atoriwo munhu anotopiwa njere nenyika dzimu kuti atonge haagone kuti apihwe mombe yekuti atendeudze kuzarura gonhi rakazarirwa kuno kura kuti ndiye anenge otonga kanyika dzimu makanyika dzimu kana vachiuya vadzimu nemhondoro vanouya vachitura nhau dzavanenge vapiwa mudare renyika dzimu Vhudzi kana ari kudari renyu.
Aiwa tinotenda move. Zvova akadzoka zvandipa umwe mubvunzo kuti saka panguva yambudzi hatikwanisi kuteura ko ndikawirwa nedambudziko kana kuti paita munhu arwara mumusha kana kuti paita murwere arohwa nezvinhu anobatsirika sei iyo nguva iyoyo eh, vadzimu vanenge vari kumatare avo evakuru tinotenda muzukuru wabvunza mubvunzo wakanaka ndo basa rehomwe ndo rabasa rehomwe nekuti homwe dzinodzidziswa zvese ipo pano ndinotoziva kuti kana zvinhu zvikanzi zvaoma mwana auya mwedzi wambudzi ndinoziva kuti ndinofanira kunobata mushonga wayo nekubata mushonga wayo chandidaidze sekuru handikande fodya pasi kuvadaidza kuti aiwakauya kapweredzi unoda kudii aa ah, ah. ndindaa kuchifanira kuita ndosimba ranenge wakasiyirwa iwe wese humwe rekuti zvinobatwa nachangamira akagara paropa rako ukazvibata nemaoko wako iwe zvinotoendeka ndo panonzi homwe ngadzigare dzakadii dzakachena nekuti havagone kukusiyira masimba avo iwo homwe yacho wakasviba vanoziva kuti unotamba nemasimba avo zvisiri izvo asi panoenda vadzimu kunozorora takavhara matare vanokusiyira simba vanokusiyira simba guru vanokusiyira nekuti dai vasingasiye simba taiti kamukova wakazaruka ngatipinde itihoreri mhepo kandupa dzaitadira watira dzichiparadza vanenge vakachengeta nekuti vanoziva kuti homwe yavo iyi ine basa guru saka inotochengetedzwa vanoisiyira masimba ndio mhaka pasina mhepo dzinogona kuzokuwira ndio mhaka mhepo kana dzikauya unokwanisa kudzisunungura dzichienda saka pane mitombo inenge ichitenderwa kubatwa nevanobata matare vanoziva kuti dare rangu kana uri mwedzi wambudzi kunobatwa mutombo wakati mutombo muchena kana kuti mutombo mutema uyu kana kuti mutombo mutsvuku vanenge vachiziva kuti iyi mitombo iyi kana mwedzi mwedzi wawambudzi wagara haichabatwa inenge ichitozivikanwa ipapa saka chikuru ndechekuti homwe panguva inenge nyika dzimwe iripo ngaidzidze zvese zvinobatwa nedare rayo inofanira kuzviziva inofanira kuzvikumbirira izvo zvokudare homwe kuti aiwa changamiro wangu ndidzisene kuti pamuchange pamuchange makazorora nemwaka uye ndichange ndichibata basa rani renyu ndinozoshaya pekubata ndaakufunga kukudaidzai nekuti risingadiwe nderekuti muomerwe mofunga kuti regai tidaidze changamiro aa chipai chiremera ichocho pahomwe iripo iyoyo inogarwa nachangamiro mochiisira kuti aiwaka hero basa rako iro isitamirira kutarisaiwo kuti zvinhu zvinake zvimwana arwarawo homwe yako chifanira kuziva kuti ndinobata mutombo wakati newakati newakati ndorapa pwere pwere yoita zvakadii zvakanaka saka haisi nyaya yekuti fodya pwere dzimwe dzinoti hanzi hatichapute fodya aiwa fodya haingoputwa nemunhu akapoterwa ka kana kuti haingoputwa nekuti hanzi mwedzi wani fodya inoputwa nyange mwedzi wambudzi unoputa fodya yako chisingadiwe ndichekukanda fodya pasi uchikumbirira mhaka dzawakakumbirira akaidzika ndodzaendwa nadzo kareka dzaenda kakunorongedzwa uku kuti dzive nemhinduro zvino ukatanga kutumira dzimwe zvekare usati wava nemhinduro yedzimwe panenge paipaipa aiwa tinotenda tinotenda mhofu eh, mubvunzo wedu wekupedzisira eh, ndewokuti e, Vadzimu vedu e, pavanouya vachinogara e, kana munhu uchinge waramba kuti handisi kuda kuita zvematare munhu unopedzisira waenda panhovo zvekuti unotopodza kutofa chaiko chaiko asi mudzimu uyu uri werudzi rwangu unondihwarisa kudaro mhm. ndabvuma ko iwo mudzimu Unowanei kubva pakubvuma kwandinenge ndaita sekuti unenge wandirwarisa kuti ubatsire vanhu vapenyu ko iwo pachezvavo mudzimu unowanei
wabvunza mubvunzo wakanaka muzukuru zvinhu zvinowanikwa nevadzimu zvakati wandei zvimwe zvacho vazukuru ah, zvinenge zva zvinenge zva zvavakuruka zvimwe zvacho hazvirehwe rehwe asi nhau huru iripo eh. chekutanga dzimu parinoburuka kubva nyika dzimuko munhu wafa nhasi ndofa ndinobata matare ka kudai kana ndichinge ndafa ka ndichafa ini ndisina kupedza shungu dzekubata dzekubata basa rangu ende shungu dzangu hadzipere mhaka ndoda kuti chipo chiri mukati memusha wangu ichi chandisingade kuti chiparare chinofanira kuramba chichienda chichienda ne- nema- nema- nema- nema- zvichidzika zvichidzika zvichidzika zvichidzika nezvikamu zvenyu zvichingoteera zvizukuru nezvizukuru mvi zvichienda zvichingobata basa rangu zita rangu harichadzima kani musha ndichangoramba ndakamira chete sekuru mhofu musiyamwa sekuru mhofu musiyamwa ndinoramba ndichidanwa kunyange homwe dzangu dzichiparara dzichienda ndichigara pane imwe dzichiparara dzichienda ndichigara pane imwe ndichitambirwa chete saka pandinotambirwa apa kwandabva uku chipo changu chandakapiwa kunzi ndiite nemusika vanhu ndinoramba ndichirumbidzwa kunzi chipo chako chiri kufambisa pwere dzangu zvakanaka maka ndine simba randinowedzera kupiwa kana pwere ikandigamuchira ikatanga kubata basa rangu zvakanaka ndine simba randinowedzera kupiwa rekuti nepwere dzangu hadzichatambudzika saka ndinowana simba zhinji randinopiwa muutongi hwenyika dzino maka kune matare nematare anogarwa hapo kuti kana wakugona kubata nhau imwe cheteyo wese achauya nenhau yakaringana neyawakafambira panyika anouya kubandiko rako kuti kana zvaoma akaedza kurapwa nevose akaedza kurapwa nevose asi unenge wamukuru wevarapi kududza kuti chatadzikwa nevese ava ndiono kochisvika uchingochibata zviri nyore zvotoenda saka ndiwo masimba anenge achivavarirwa nevakuru venyu kunyanya kana vari vairapa kana vari vaiita zvipi kana vari vaiita zvenziyo zvekuvaraidza vanotofeketudza nepavanogona kuti uvagamuchire vaimbe futi sezvavaiita makarakari kura kuti bandiko ravo rinenge richifadza saka vanogamuchira simba
zvekare kana uri kunyika dzimu nyaya imwe chete yawabvunza yekuti vanowanei chinhu chinofadza vari nyika dzimu kudzoka kuzorarama kunyange zvavo musingaone mutumbi wavo chavanodzokera vanodzoka kuzotsvaga kurarama vanodzoka votanga kurarama zvekare pauri avo makoreka vakagara vakasvika pakuenda nyika dzimu vaenda nyika dzimu vanenge vachifara kuti vatendera kuvapa mukana wokudzoka zvekare kuzorarama saka mukana iwoyo ndiwo unenge uchivavarirwa saka vakagogodza pauri iwowo ukasadaira chega chinoita kuti vagone kuzoenda pane imwe homwe ndokunge iwo uchinge waenda nyika dzimu saka ukakwanisa kuenda kwavari nyika dzimu kureva kuti mweya wavo wadzokera zvekare nyika dzimu hausisiri pauri hauchararama wakuraramira nyika dzimu saka kana wakuraramira nyika dzimu wochidzoka pane chimwe chipenyu waakugara pane imwe pwere asi kana usina kugona kukuparadzaiwo kukuendesa nyika dzimu mweya uyo unoramba uchirarama pauri vanhu vachitambura musha iwe uchiramba kuti handidi mudzimu ini handidi handidi kupfeka machira uchiramba asi dare rinenge rakangogara panani pauri harifi rakanzi ngarichizobva apa torikumbirira torisira fodya pasi chasarudzwa nedzimu richibva kunyika dzimu richiburuka nokuti rinotenderwa kuti riburuke riuye rizogara pauri makaningira unokonzi nemabasa akanaka ratenderwa harichadika kudzokera risina charinacho tinofanira kudzokera nemhinduro zvino zvaratenderwa kudzoka robva rasvika robva ragara pauri rinodzokerepi risina mhinduro dzimu haridzokeri kumatare risina mhinduro Kuti ridzokere kumatare rinogona kudzokera nemhinduro yekuti homwe yamava makati ndinogara ndoya ndakagarai ndadzoka nayo nekuti ine nharo saka ndauya kuti izozorora kunoku kubviswa hako panyika woenda unoitira nharo dzako uri nyika dzimwe vogara pane imwe kana vagara pane imwe ikaita zvimwe chete inoenda nenzira imwe chete futi kusvika mazvigamuchira maona kuti amusha wakuperaka yaakutoita sengozi yeah, ndo paya paunonzwa vamwe vachiya mukati metave matare onzi haa ah, mumusha medu munenge mune ngozi chete vanenge vatouya vaine mhinduro yavo kudhara paunosvika pano toanzi haisi ngozi kana vazukuru nhau iri papa ndeyekuti pane chivanhu chamuri kuramba kugashira mukati memusha wenyi muchingochigashira motoona aikaka hakuna munhu achafa hakusisina guva richaonekwa zvekare ninyoro gore negore mumusha imwe hadzisi ngozi dzimwe nhau dzekutadza kuziva kuti chii chiri kufanira kuitwa mukati memusha vamwe vanouya vachiti mudzimu apa itori ngozi iri kupedza vanhu inogona kukuendesa semuendesero mumwe chete iwoyo wokuti inogona kutotanga kupengesa uyo apenga obva afa ukaenda kukuchivanhu obva wasvika obvanza hapane chivanhu chiripo apa wasvikawo pane anenge achionawo nemuonero wakewo atadza kuona kuti imhepo saka ngozi inouya nemuviri wakadaro zvekare yotokuendesa muhama totaiwa chinyakare pamwe chii
Aiwa tinotenda mufu. Eh, takuda kumboona nhau yemitombo yenyu yamunenge makasununguka kutiratidzawo muchiti ah, uyu unonziwo chakati unoshandiswa zvakati unoshanda pakati nepakati E, uyu mukausanganisa e, unogadzirawo mabhomba anoputika unogadzira mheni kanachigadzira mheni
aiwa hapana chakaipa muzukuru kuziva zvako aungokoni kuziva mushonga Alright. Naona kabhotoraka. Eh, unoona kabhotoro aka imvura kai yamuri kuona iri umwe vasikuru imvura iyi eh, eh, imvura iyi anadadira kudai imvura ndimukona yakakora iri kuita kunga mino zvimwe zvinhu imvura yemumango ndo inonzi mvura yemumango iyi eh, mvura yemumango iyi inoshanda zvinhu zvakawanda Vazukuru. Kugeza munyama inogeza munyama. Iyo yeka mvura yemumango. Maka mumango maiyu muti. Muti uyu unosangana pasapa nemwe miti yakasiyana siyana midzi yayo ichipanana mvura. Mvura iyo ndoyo inokwira woona yakazara iri mumango. Imwe inonayo pindamo. Mumango muya. munenge muchigadzirwa mushonga wakakura unodzinga mamhepo ukada kutoinwa chaiko kungoonwa chivharo chimwe chete inosunungura futi kusuka mudumbu mvura imwe chete yemumhango iyo inoshanda zvinhu zvakati wandei ndouya ndati ndimbokuratidza yenyu ndo inonzi mvura yemumhango iyi vamwe tinozovaona vaine dzimwe mvura hameno kuti dzinenge dzakaiswei asi iyi ndo mvura yemumhango haivande vazukuru zvekuti unoona munhu aine aine chi- chi- chimugomo chakadai achiti imvura yemumhango imhango yekupi yaanenge aitora dzee dzamvura dziri kungowanikwo dziri dzeguvi dzakaunganawo pachikona pazvimatombo dzakasvibira votorawo votongoendesa mhaka vanozati vazukuru vamazuva ano kavo vanongobvisa mari akanzi enda unotsvaka mvura yemhango anotoda kuswera aiwana asi aingowaniki waniki ukaitsvaga izvozvi muno mucape town unogona kuwana vanhu two kana vatatu vanenge vainayo mhaka muchiona ndine kakubwa dukudokwe kaka kakakoshesesa saka zvimwe zvezvinhu zvino zviri kuita matambudziko kupwere kuti dziri kuzorapwa nezvinhu zvisirizvo ndomaka dzisiri kuzopora eh, munenge muchibvunza ipapa yamunoda kuziva
Ah, mungotsanangura iyoyi pamberi penyu hapana chakaipa muzukuru mishonga ndine mizhinjisa mishonga yandinayo mizhinji Tarisa. Eh, unoona uyu mushonga uyu muzukuru waunoona Eh, mushonga uyu ndokugeza mamhepo mune mishonga inokwana miviri inosangana imomo kunogeza mhepo iwoyo mune mhando mbiri dzemushonga urimo zvino mushonga uyu e, madzinde mamwe hatizoreva ka vamwe vazukuru vanozoguma otorapa e, mune madzinde matatu arimo mune mukundanyoka urimo imomo unowanikwa zvekare imomo mune ratinoti danda ngozi ririmo zvekare imomo kozoita munzviru urimo imomo futi vanoziva munzviru apweri urimo inosangana yakadaro inotandawo mamhepo anoenderanawo nemasimba ani nemasimba emiti iyoyo ndomakandati imwe miti handizoireva ipapa maka imwe miti yakakoshesesa inge ichida kuti pwere kana dzichinge dzauyaka dzinouza kuti dzinoyambuka maka ndikadziudza dzinobva dzanotsvakawo haushandi unoshanda nesimba redari zvekare unoona mushonga mushonga wobota unoiswa mubota unoona mushonga unoiswa mubota e, mushonga unorapa musana nekugeza mudumbu kunyange kuvanhu vechikadzi ava unogeza mbereko unogeza mbereko kuti mupwera adzudzikana nechibereko mushonga iwoyu kungomuisira mukati memvura inodziya onwa seti unogeza unogona kuti mazuva ako aunombozigeza anodarikidza unoganhura zvekare mazuva evanhukadzi munhukadzi mazuva ake akadurikidzana achiramba achienda anenge akuramba achirasa ropa rakawandisa saka anenge achifanira kuganhurwa kuti utano hwake husimbe saka mushonga iwoyu ndowatinoshandisa kana taakuganhurira manje tinobva tashandisa ndiri kuona iri igoko rekamba iri e, igoko rekamba iri rinoshanda ipapa zvekare pakuganhura apa

wakutoenda kunoganhura mazuva api mazuva ayi anosungira pajira kudai ananga vajira jena onyora mazuva ake aanoda kuti aganhuke kuti kana aida mazuva matatu anoti matatu kana ari mana anoda mana onyora mazuva iwayo onyika mumutombo onwa mazuva aanyora apa ndoakutonoganhurwa nemutombo iwoyu unoteerera mutombo iwoyu negoko rekamba irori zvinoteerera mazuva awataura kana wati mazuva matatu awanyora wobva wamanwa kutoa kuti mazuva awanwa iwayo ndo achanoitika nemushonga watumwa wakuenda kunoganhura pamazuva iwayo akatongokwana uona watoganhura saka mushonga uyu unoshanda zvakati wandei ndomhaka ndaiisa ipapapa inoti shandei zvakati kuwandei kunyanya eh, ndichatsanangura zvishoma zvishoma iyi kamba iyi inoshanda zvinhu zvakawanda kugeza chaiko munyama inotorwa goko rayo rosanganiswa neumwe mushonga rotogeza futi munyama rinoshandiswa futi pavana kurapa vana rinorapa futi kamba iyo saka inorapa zvakawanda goko iroro vazukuru kana muchiriona kudai unoona uyu mushonga uyu uri umwe muzukuru waunoona mushonga uyu ndewozvidliswa unocherwa pasi kunge chinoita sechimbambaira chinocherwa pasi chinoita sechimbambaira midzi yachona kunze kwaina inenge yakaita mitema kudai asi inenge ine zvinhu zvichena izvi mukati saka mushonga uyu ndewe zvidyiswa kune ava vanorota vachidya kuti warota uri papati uchidya nyama uchiita sei iwo vaya mushonga iwoyu ukangouyisirwa mumvura inopisa womwa uchidziya mushonga iwoyu hautore mazuva maviri kana uri mumwe une mwoyo usina kusimba unobva watorutsa ipapo mumwe unobva wakwanisa kuti unonochaya zvakanyanya unotounzwa unopisa mudumbu mukubva pauro apo uchiumedza unopisa kusvika nemudumbu unonosuka tsvina dzese kana une zvawakadyiswa zvese unongoita sekudaro unogona kuchaya kana kuti unogona kukurudzisa umwe unogona kukrina kuchenesa kudai uchiburitsa weti unozviita futi izvozvo saka mushonga wakanyanya kukoshesesa unoshandiswa kunyange kana kugeza mudumbu kautora iwoyu wotora izvi zvauri kuona izvi zvikuita semufarinya izvi unozviona izvi wozvipwanya pwanya wosanganisa newoyo unogeza futi mudumbu unogeza mudumbu ende unobva wasangana nemutema uyu inenge iri mizhinji kamutombo yacho hazikuripa ah, eh, unosangana nemutema uyu ndiwaona ndiwo unosanganiswa neuyu wotodi wotogeza mudumbu zvino kana waakuda riri guchu waakutora uyu wotora uyu mutema uyu wotora uri mumwe wotora uyu ichi chakaita chimbambaira ichi woya unokorana ndoona muzukuru mutombo yesei wobva waisa pachinhu chimwe chete raaguchu rogeza mudumbu saka mitombo uyu mutombo uyu unorapa unorapa kensa yese ndo mutombo inorapa kensa iyi ndo mishonga imwe inoshandiswa zvekare kurapa kensa iyoyi iyi mushonga uyu zvekare unoshanda futi kugeza mamhepo unovava zvekuti muviri wese unonzwa uchisosona nemushonga waunoona eh, iwoyo unofambirana neonyeni unoona chinocherwa pasi ukatora iwoyo wotorawo upwanya pamwe chete kushamba kudai hakuna mhepo inosara
ha mitombo hamungaipedza vazukuru yose mitombo yakasungwa inotora mazuva matatu muchiona ndinotenda hangu vazukuru aiwa tinotenda eh. mufu museyamwa aiwa kamuchitaura nhamba dzenyu ka dzerunhare zvino nhamba dzerunhare idzvaka idzvaka eh, dzinotoda kuti ndozototi modziisa ipapa aiwa tichazodzisa tichadziisa pa Eh, pamberi dzichiri itsva ka Eh. hadzisati dzaiswa mumusoro macho imo aiwa titende Eh, munofungisira mwa aiwa ndinotenda vazukuru nekwese kwese kwamuri Aiwa. Eh, moudza ana sekuru mhofu variko vari kubatsira Tinotenda. isu tinoti hakuna dambudziko risingaperi Izvo Eh, zvinopera. kumatare rinopera nekuda kwenguva ngatumhanyei vazukuru ngatiuyei nguva dzandinotanga basa ndinotangawo kubva kuma 9 dzekuseni ndosvikawo kuma, kuma 9 ndopa ndozotiwa ha ndosunungurawo hangu kana vaa vamwe vakuzovewo veusiku vaa vanhu vanenge variwo vawirwa nedambudziko ipapo ipapo kuda kubatsirwawo nekuchimbidzika ndino munosununguka zvenyu kundibata mune zvakanaka hapana kana chakaipa aiwa tinotenda sekuru ndinotenda